Kia ora, nau mai, kuhu mai ki te whare kōrero o Aukaha, kei te hōtaka i tēnei pō. E tōtara wāhi rua ana te takere o Te Waka o Te Arawa ki tētahi tono kia tū mai ai he whare pāremata mō te iwi. ā, kei te tohea e te iwi o Ngāti Hako te tono a Waste Management New Zealand kia keria te rua para ki tō rātou maunga tapu. Kua whakatūwherahia e Kīngi Tūheitia te wiki Field Days mō te wā tuatahi i ngā tau 50 neke atu, ā, ko te whakangāhau tihe Tainui i tū inanahi nei, me te wānanga i te anamata o te wairua whakataetae i roto i te ao kapa haka. Atu i Tongariro ki Te Puaha, Rotorua ki Tauranga Moana, ū atu ki Parehauraki. Nei ko Aukaha, te taipū kōrero e karekare atu ana, tau mai rā. Nō te rangi nei tū ai tētahi hui ki roto o Ngāti Whakaue. Ko te whare whakaruru hau o Te Arawa te take. E tōtara wāhi rua ana te takere o te waka o Te Arawa, ki te whakaaro kia tū mai ai he whare pāremata mō te iwi. E kōkirihia ana e tētahi kāhui te whare whakaruruhau o Te Arawa i runga i te hiahia kia whakatōpūhia ngā iwi katoa o te waka, ā, kāore te tini i te whakaae.
E koropupū ana te iwi o Te Arawa ki te whakaaro kia whakatūhia mai tētahi whare rūnanga paremata mō te iwi. The use of the word parliament is apparently controversial. Ko te whare whakaruruhau o Te Arawa te ingoa o te kaupapa, kua kotahi tau e whakairohia ana, hei matapakitanga mā te iwi whānui. Ko te tino kaupapa o Te Whare Whakaruruhau o Te Arawa ki te whakakotahi ngā hapū, ngā iwi, ngā marae, ngā tāngata, ngā rangatira o te waka. Do we want a united voice or don't we? He mea whakairo Te Whare Whakaruruhau o Te Arawa e te momo i a Tā Toby Curtis rātou ko Annette Sykes ko tona awatere huata ko Paora Maxwell anō hoki.
That's 47 to 50,000 people. Ki a mātou nei, e whā ngā, ngā whare o te whare whakaruruhau. Ko te mea tuatahi ko te whare runanga, he runanga mō ia hapu, mō ia marae. Ko te whare tuarua ko te whare koeke mō ngā kuia me ngā kaumātua mā rātou e kōrero mō te tikanga me te kawa. He whare anō ko te whare tatau pounamu me kī he whare humārie hei kōrero mō ngā raru ka tipu waenganui i a tātou. And ko te mea ko te whare tuawhā ko te whare mahi. Heoi anō he māharahara o ētahi o ngā rangatira o Te Arawa ki tēnei whare.

representatives right across Te Arawa, and I don't think we do. Ko te huarahi e, ko kua, e, e whakaaturia ana e te rōpu kāre au i te tino whakaae. Nō reira, me, me, me hāngai pū ki te mana o ngā, o ngā iwi, o ngā hapū me ngā whānau. My view is you don't need those structures. Because if you take the concept, let's say that Whakaue is a sovereign nation, same with Tuhourangi is a sovereign nation, Ngāti Rangiwewehi, Ngāti Rangitihi. How would you go about wanting to know what those so sovereign nations think collectively? Simple, you'd call them together. Kei, kei riro te mana motuhake, te rangatiratanga, te tino rangatiratanga o te iwi, o te whānau, o te hapū, o te rohe rānei, ā, ki tērā rōpū kotahi nei. O i tēnei wā he, he whakaaro noa iho. You know, mā, mā te wā ka, ka whakataungia e, e tātou. Heoi anō hei te 27 o Pipiri a Te Arawa ka hui anō ki te ata wānanga i tēnei kaupapa whakahirahira, Kereamarite, Aukaha. Nā, e ai ki ngā tatauranga neke atu i te 50 ōrau te iwi o Te Arawa, kai raro iho i te 35 tau te pakeke. Nō reira, i toro atu mātou ki ētahi o ngā rangatira o āpōpō ki te tīkaro i ō rātou whakaaro mō te whare whakaruruhau o Te Arawa. Kua tūhono mai nāinei ko te mauri Kīngi Hana Tapiata rātou ko George Haimona. Tēnā kouta katoa e hoa mā.
Kia ora. Tēnā koe Nau mai ki au kaha.
Pātai tuatahi, nā, kua kite, kua rongo koutou i tēnei tauira, mō tētahi momo whare pāremata, tētahi momo rumakitanga o ngā māngai hei pāremata, hei whakakotahi i a Te Arawa. He pēhea tēnei ki a koutou? Kia huri haere tātou ki te kohinga whakaaro. He whakaaro pai tēnei?
Āe. Mai anō i au e pakake ana, ko te mana i noho i roto i ngā hapū, mana ai ngā hapū, ana, ā, ka tū he raruraru, ka tūpono rānei wētahi kaupapa, ana, kua whakakotahia Te Arawa i a ia ki te kōkiri i wēnā take. Ā, nō reira, kāre au te whakahē i te whakakotahitanga o Te Arawa. Ko au hoki te heihei ka whaka, ka whakahē i tēnā momo whakaaro. Ea, ko te mea nui me Māori te kaupapa, ā, e tarea ai te, te whakakotahitanga o Te Arawa. Ū.
E pēhea ki a koe, Hana?
Kei te whakaae ki ngā kōrero a te mauri, mehemea kei te ū ki ngā kawa, ki ngā tikanga, me kī, ki ngā kawa o Te Arawa, ka tae kei tēnā, kei tēnā hapū, marae rānei, ōna ake nawe, wawata, kaupapa rānei hei Ā, kawe mai ki taua whare, ā, kia whakaruruhautia te katoa i raro i taua maru, ā, ka ao ō tātou wawata, ā, te aro a whānui, ā, hoki ā hapū, ā marae hoki. Mm.
George, um, ko Ngāti Pikiao tētahi he, uh, he maha ngō koutou uh, poari, ngō koutou hapū hoki i raro tonu i a Ngāti Pikiao ake. Nō reira, ki te whakakotahi mai uh, hei hei iwi, hei waka kotahi, ā, tērā pea ka mimiti haere te kaha o te motuhaketanga o ngā mana hapū.
Ā, karekau noa. Ā, āe, kua oti kē i a Ngāti Pikiao te whakatau i āna take, ka piri katoa mai ngā rōpū ā-iwi, tana rūnanga, ngā tarati ā-iwi kia kotahi. He nui ngā painga o roto, ā, Kia tae rawa mai he kaupapa ki mua i te aroaro o Ngāti Pikiao, kua māmā ake tā mātou kī atu āe kāo rānei. Ā, he māmā hoki mā ngā taratī whenua nui te akiaki i ngā taratī whenua iti, ā, te hono atu ki Te Rūnanga o Ngāti Pikiao, te hono atu ki te taratī ā-iwi o Ngāti Pikiao. Ā, kia kotahi mā, he nui ngā painga o roto. Heoi anō, ko te kaupapa o te Kotahi ā Pikiao, Mā te kotahi a Pikia o te mahi, engari ka noho tonu te mana o te iwi ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā marae, ā, ka kore tērā mana e riro i tēnei kaupapa, hoi anō ko te mahi nui ka riro mā te kotahi a Pikiao. Ā, e rua ngā whakaaro kai au i tēnei wā. Ko tētahi e whakaaro ana, ā, he aha te hiahia, ā, Hea te hiahia kia uru mai te rangatahi i roto ki tēnei momo horopaki? Ko te hiahia kia whakatupu i te rangatahi kia tū hei rangatira mō apopo? Ko te hiahia rānei ki te whakarongo ki ngā nawe me ngā whakahau a te ao rangatahi taua wā? He rerekē wēnā whakaaro engari ko te mea kē me takirua te haere. Nō reira ko tāku e kite nei mehemea ka tika te kaupapa, mehemea ka tika te whakakotahitanga i ngā hapū, i ngā marae, i ngā mana, ko te mea nui, ko te whakarite i tētahi momo huarahi e taea ai te rangatahi te whakapiki, te whakawhanake i wāna pūkenga, e āhei ia te ārahi i ngā āhuatanga o te iwi, ka mutu, he āta nanao atu ki ōna kaupapa, ki ōna wā e hāngai ai wēnā ngā kaupapa rangatahi ki roto i tēnei horopaki te whakakotahitanga o Te Ara o Noia. E, ko te mea nui, me āta whakaaro, me āta wānanga he aha te hiahia nui. Ehara i te mea me whakapakeke te rangatahi i a ia e noho ia ki roto i wērā tūru, engari he aha te hāngai o tana ao ki roto i wēnei kaupapa. Nō reira, ko te kaupapa nei he momo pāremata. So Hana, do you think that a pāremata model is the right model? And tuarua, ko ngā tāngata e kawengia ana te kaupapa nei, he pai ki a koe, he tika rānei ēnei tāngata?
Ki tāku e kite ai, i ngā kōrero kua puta mō te kaupapa nei, mō te pāremata nei, Ka ū ki ngā kawa ki ngā tikanga o Te Arawa i te tuatahi, ā, koira tētahi o ngā rerekētanga, oh, it's mandated to the people rather than being mandated to the Crown, like some of the treaty settlement trusts that have been established after that process. Nō reira, ki au nei, ki te whai i tērā, me ētahi atu o ngā kitenga mō te kaupapa nei, mō tōna a ōna peka, a ngā pou rerekē o te whare, mehemea kei te, ā, kei te ū ngā tāngata e tika ana, ko rātou kei te tiri ngā pou o te whare nei, kāre kore he kaupapa pai mō te iwi, ā, i tēnei wā, a, kei te whakaae, kei te tautoko au ki te kaupapa nei, engari pērā ki tōku tungāne, ā, ki a koe hoki, ā, Koinei te timatanga, a ko te mana ko ia ka whanake haere ha tona wa. Tēnā koe Hana, otirā I'm gonna throw that question to you as well e hoa George, can you please tell me what you think of the model and what you think of the people heading it?
E tautoko katoa ana ahau i te kaupapa, mātua rā, e tautoko ana i te kaupapa. Kāore anō ahau kia tino rongo i ētahi kōrero whakahē i te whakaruruhau o Te Arawa mō te kaupapa te take. Ā, hoi anō, he uaua tā Te Arawa whai i tētahi kaupapa mēnā e haere muna ana ngā kawenga katoa. E kore te iwi e tahuri ki tētahi kaupapa ki te kore āna kōrero, āna whakahaere, āna kawenga katoa e pāpāhotia ki te iwi i te wā e tika ana. Uh, he tohu pea tērā o te momo o te tangata, ko rātou te hung, tērā hunga e kōkiri ana i tēnei kaupapa. Ka reo e whakahua ingoa, uh, engari e mea ana hau, e kore te iwi e tahuri ki tētahi kaupapa, ki te kore uh, e ērā kaupapa katoa e pāpāhotia i te wā e tika ana. E tautoko katoa ana te hunga uh, ngā uri o Te Arawa Waka i tēnei kaupapa i te mea he nui ngā painga o roto. O te mateke, e noho muna ana ētahi o ngā kaupapa. Nā reira, kia kaua te iwi e haua, mehemea ki tō te iwi titiro e haere muna ana ēnei mahi, ēnei kawenga katoa. Kei reira pea te aronga nui o te, mō te kaupapa e pai ake, e pai ake tā te whakaruruhau o Te Arawa tuku i tēnei kaupapa ki te iwi whānui, kia mōhio, kia whānui te mōhio ki ngā kawenga katoa, ā, ki reira pea tutuki ai tēnei kaupapa ki te kore e aua. Tēnā koe George, he rawe wēnā whakamārama me te whakapuaki i ērā whakaaro me te mōhio tonu ehara ko Te Arawa te tuatahi me te whakamutunga ki te whakatōpū i tō rātou kaupapa hei whakakotahi i a rātou. Nā reira, he wānanga kei te haere i ngā wiki e haere ake nei e hoa mā mō te wā nei, pōmarie. Pōmarie.
Nā koe amo. E tohea ana te iwi o Ngāti Hako i Pare Hauraki i te tono a Waste Management New Zealand kia keria he rua para hou ki runga i tō rātou maunga tapu ki te rere o Te Papa. Nō tēnei wiki, te kamupene ka whakatakoto i ngā kōrero ki te aroaro o te Kaunihera ā-Rohe o Hauraki me te kaha whakahē o te iwi mana whenua. Anei rā te pūrongo a Herewini Waikato. Stop! Parau!
No more paru! Ko te reo karanga o te ngākau mamae, o te ngākau whakehē i te tānoanoatanga o tō rātou maunga. Tae mai,
Waste Management, tērā kamupene ko Pareihana Ka hokona te whenua o HG Leach, ka tono ki tēnei kaunihera, ki te kaunihera rohe o Waikato, ki te puta he rua paru tuarua. Kai raro te rua paru tuatahi, kare mātou e whakaae ki tērā. E tono ana a Waste Management New Zealand kia keria he rua para toru miriona mita pūrua te nui, hai tāpiri atu ki te rua i keria ake atu i te rua tekau tau ki muri, ki te maunga o Ngāti Hako, ki te rae o Papa. Kei reira he rua paru i e whakarua ai te Kaunihera rua tekau mā toru tau ki muri. I taua wā ka whawhai o tātou nei karaua kuia e pā ana ki te tiaki ai te mauri o te te whenua, te mauri o te maunga. Engari e kore tātou. e Wikitoria. Ā, ko te tuarua tēnei o ngā tohe a Ngāti Hako kia aukatihia te rua para i tō rātou maunga. Mā i te tau 1999, ka rima tau te iwi e tohe ana i te kaunihera me te kōti taiao, i te mutunga iho Ka hinga. To say no more paru, no more rubbish in our sacred mountains. Heoi anō, nō te tau 2003, te iwi ka moko i tētahi kawenata ki a HG Leach Limited me te Kaunihera ā-Rohe o Hauraki kia kore ai te whenua e tūkinotia anō. Kei te whakaae ana rātou ki te MOU, te kawenata, kei te whakaae ai te Kaunihera Te rua paru tuatahi o HG Leach me ngā tīhako. I te mutunga o te rua paru, te ture kawenata e kore e puta ngā paru kai roto i te tuakiri o tō tātou maunga. was made aware of an MOU that was signed in 2002

All activities must cease by 2038. Ā, e porotū ana a Shaney Clarkin, he māharahara nui nōna ki te mauri o tōna maunga. So the day that my centre was buried into the foot of the mountain was the day that my whānau found out we had lost the case against leeches and that there was going to be a landfill put into our maunga. It makes me very upset that someone would want to put all this rubbish into there. E whawhai kaha ana mo tenei kaupapa o te rauna tuarua mo nga rapihi ma runga i to matou maunga kia kaua e mahi ano kia waiho te maunga tapu kia Kia tapu ake. He haka tēnei tō maunga, nō Ngāti Hau, nō Hauraki ēnei maunga, he haka nō koutou. Nā reira, whakawhiti atu i te moana i haramai e koutou. Kau e haramai ki ō mātou maunga whakaparahakohia. Hei ngā wiki tata nei ka puta te whakatau mutunga a ngā kaikomihana nei, ā, ki te whakaaetia te tono e mea ana a Ngāti Hako ka kawea te take nei ki te Kōti. Heroini Waikato, Aukaha.
Nō tēnei wiki tū ai te hui ahu whenua Pākehā e mōhiotia whānuitia ana a ko Field Days ki Mystery Creek i Waikato. Heoti, ahakoa te roa o tēnei hui e haere ana, kātahi anō ka whakarewahia e Kīngi Tūheitia me tōna whāriki o Waikato te kaupapa matatini nei mō te wā tuatahi. Taka rā ki ngā hau e pā, e whai ake nei rā i te Kīngi e, ki runga ki te papa e, karanga rā, karanga rā. He ahakoa kua 53 tau tēnei kaupapa e whakahaerehia ana, me te mea nei ka haere mai a Māori ki te mātakitaki, ki te huareitia arero ki ngā taonga nui a te Pākehā, koinei te tāima tuatahi kua tono mai te Kīngi ki te tūwhera i te kaupapa nei, nō reira i puta mai i roto i te kōkōata o tēnei rā ki te whakamānawa, ki te whakakaupapa. Inā rā ia, ko ia tēnei ko te huihuinga. utauta pāmu nui o te ao i tēnei tau. Ko ia ko tana tupuna a Tāwhiao ka kī ai hoere, Kua rā ki ahau i te papa o te whenu, kua kite ahau i ngā whetū e tū takitahi ana. Ko Matariki te kairūri, ko Atutahi kei te taumata o te mangōroa. Kua whakakotahitia mai rā ki ngā koromatua, kua whakakotahitia mai rā ki ngā mema pāremata.

Ka manahia ra te kihi Ka mutu e tū nei tātou ki runga o Mystery Creek. Ko ia tēnei tētehi o ngā kāinga i noho ai a Tarapīpipi, a Wiremu Tamihana, a Tīorio, ā, nō reira, ko ngērā tupuna i whakapūmautia tēnei wāhanga o te whenua. Ana kua tatū mai, i tatū mai, ngā uri o Tarapīpipi ki te whakakaupapa anō hoki i tēnei rā. Nō reira, i tatū mai ki runga ki ngā pā tawhito, i tatū mai ki runga ki ngā whenua tupuna.

Ka tatū mai ngā iwi katoa o te motu o te ao ki te mātakitaki, ā, kaua ko ngā tarakihana, kaua ko ngā kamupūtū, kaua ko ngā Swannies, ērā momo mea, engari ko te auaha o te hangarau. He pērea te te whakamāmā i ō tātou whenua, kia kore ai e tātāmi e te nitrogen, e te aha rā, e te aha rā, kei konei katoa ēnā auahatanga hei kōkiritanga mā te tangata.
I mua i te tuku i te rongoā ārai mate korona ki te motu whānui, me tāwharau te hunga whakaraerae rawa atu. E āhua tōmuri ana tā te Manatū Hauora tuku i te ārai mate ki te motu whānui, heoi anō e kōkiri whakamua ana ngā ratonga hauora Māori i Waikato mā te tomo i ngā hapori e muia ana e te Māori. Anei te pūrongo tuatahi a Maioha Pānapa.
Koinei te rangi tuatahi e tuwhera ai ngā tatau o te whare tuku ārai rongoā o Rāhui Pōkeka ki ngā iwi o te wā kāinga. Our local GP never had it but I had questions when when I was asked about coming here and

But I asked the doctor and they they told me I should should have it. Nā, te harikoa ka tā mai au te whiwhi tēnei rongo. Just when I first heard about it some months ago I had my doubts but got over it, moved on. Here I am. Our nurses here, our kaimahi are all local, they're all from Rahui Pōkeka, uh, and they're um, people that care about the community as well. I te tau kua hori ake, i kite tātou i te hua o ngā wāhi pēnei ki ngā hapori Māori. Ko te tuku i ngā ārai mate rewharewha me ngā mātaitanga COVID-19 ngā tauira.

It's about coming to your whānau whānui as well. Hooray!
See you in 21 days, okay? Okay, come by. Well, I've come here because it's closer to my home um, and the support of Wahi Whānui. O kei kone ngā kaimahi te tiaki mai o tātou. Tātou te, te iwi uh, tino harikoa. Uh, Tīmata mai i a tātou i raro te karikia te pātai to tātou motu i te rangi te manaaki, te awhi rātou i roto i ngā mahi e haere ake nei mō rātou. Nā, i roto i reira, kei te ora taku whakaaro.
Pēnei te whare tuku rongoa ārai i Rāhui Pōkeka nei, he maha noa atu ngā whare tuku rongoa ārai Ka tū ki te nuinga o ngā hapori Māori o te rohe whānui o Waikato. Ki te hiahia koe ki te mōhio kei whea te wāhi me te wā ka tū mai ngā whare ārai i tō rohe, tēnā toro atu mai ki te ipurangi o waikatotainui.com, ki te ipurangi o Waikato DHB. Maioha Pānapa, atu i Rāhui Pōkeka, aukaha. E pāorooro tonu ana ngā reo o ngā kapa haka o Tainui waka i tū ki te ahurei Tihē Tainui inanahi nei. E iwa ngā kapa i tū, tamariki mai, kaumātua mai, ki te ahurei i whakatūngia i tēnei tau nā te mate korona te take.
I ia tau, ka noho mātou ko te pae tiaki o ngā mahi kapa a Tainui Waka Cultural Trust. Ka āta whakaaro mātou ko wai ngā reiputa, ko wai ngā iho pūmanawa o te ao haka i roto i a Tainui, nāna ngā mahi kapa haka i pinapina, nāna ngā mahi kapa haka Ā, i manaaki, nāna ngā mahi kapa haka i whakaako i roto i ngā tau. Ko, ko Joe Harawira tērā, i tōna wā, kua whakawhiwhia ki te tohu. Ko, ā, Tōmairangi Paki tērā, kua whakawhiwhia ki tēnei tohu. Ā, ko Te Rita Pepisti rā i tōna wā. I tēnei rā, e whakanui ana mātou

Te hunga kapa haka katoa. He tohu honore, he tohu miharo, he tohu whakamihi ki nga kaumatua o mua, nga tokotoru penei a Nannyman, tata te ara muru, rawa tahi ko Whati Tamati. Kei te rapu māua ngā kaiwhakatangi i te rangi tika.
A mōna i whakapau werawera, e whakapau kaha tonu ana ia ki na mahi i roto i te rohe nei o Tainui a me ki o Waikato. A, no reira koia te tauira ki au, a, te pakeke ai o te kuia e haere tonu nei ia ki te whakaako

He nui ngā wā kua tono mātou ki te ruruhi rā kia kia koha mai i ētahi o ana waiata hei waiata mā mātou. He tino tauira ia ki a au, ki tētahi kaitito, he tino tauira, nāna ētahi o ā mātou kaihaka i ako. Koe tētahi o ngā tino ruruhi hoki rā Taniwharau, mai anō, mai anō, ā, mai hoki. E tō tātou wharekura rākau mangamanga, ā, tatū mai nei ki Taniwharau, kōkiri māku ko Taniwharau, ko Taniwharau ko kiri māku tēnei. Whakanuia tērā hoki ō tātou e noho whakaiti ake nei. Tēnei ka mihi. Koinei a Tainui e tū kotahi nei tēnei rā, ngā pakeke, ngā rūruhi, ngā koroheke, patu atu ki ngā rangatahi a uri mokopuna e tū kotahi nei i te rā nei, i mua i te aroaro o Kīngi Tūheitia, Pō Te Tau, Te Wherowhero, Te Tuawhiti. Tihe Tainui. Ko te tikanga o tērā, he whakahoki i te tihe ki te ihu o Tāne-rore. Kia mauri ora ai ngā mahi kapa haka mā roto i te kotahitanga me te aroha. E ora ana i te wairua pai i roto i te whare, te ngahau e rangona ana. Kare mata e mate ki te tiaki i ngā kaiwhakawā, kare he ture, kare ērā āhuatanga e pēhi nei i ngā kapa e tū i te rā nei, nō reira, ora katoa ana. Me pēnei noa ake pea te kōrero ko te wā tuatahi tēnei kua pēnei te tau me te māmā o te rere o te wairua nā te mea kua wetekina ngā here o te whakataetae, ā, kua āhei ki te, ā, ki te whakangahau. Maramara o Taniwharau kua eke nei, kua eke nei ki runga i te atamira. Ki te aha? Ki te hāpai, ki te manaaki, engari te mea nunui, ki te ngahau. Ki te ngahau, ki te tautoko ake i ta kaupapa. Tainui Ahaurei, Kapa Haka, o Tainui waka, tēnei ka mihi, tihei, Tainui ora. Tua atu i aku mokopuna, ko te ao katoa. Ko te ao katoa o Kare. Paea tō taha Māori.

te tūnga mai anō o Te Matatini hei te tau e heke mai nei. Heoti, kua rongo rānei tātou i te reka me te hāneanea o te haka whakangahau anake? Kia āta wetewete i tēnei take, kua piri mai ētahi kaiako kapa haka, ā, kaihaka, Me ētahi kaiwhakaha, tētahi kaiwhakahaere ā, kaupapa kapa haka. Nō reira, tēnā kōrua, ka karawhiu atu te rākau kōrero ki a koe i te tuatahi, Greg, ā, whakamōhio mai ko wai koe, ko wai tō kapa.
Kia ora rā e te iwi, ā, Greg Hua taku ingoa, ā, nō te kapa o Te Pao Mangatāwhiri. Ā, ko Toti West tōku ingoa, ā, ko au te kaiwhakahaere o Tīhee Tainui, ā, te kaupapa kua tahā ake nei.

He kapa kaupapa Te Pao Manga Tāwhiri mai anō i tōna tīmatanga i te tau 1921. Nō reira ko 100 tau mātau e haka ana, e whakangahau ana, e tū ana ki ngā kaupapa huhua puta noa i te motu. So for us, Pakanga hau isn't something new, uh, whakanga, actually whakataetae, if we were to line up the majority of our kaupapa, uh, we do probably between anywhere between 20 to, to 30 other kaupapa uh, in amongst uh, whakataetae. Uh, no reira, e hari te mea, he mea hou tēnei uh, āhuatanga, uh, te tū whakangahau. Um, in terms of, uh, no reira, ko āhua wai a mātou uh, ki tērā tū momo āhuatanga. Um, nō reira, ko te mea nui ki a mātou. Um, ai, he, he pānga kei roto i te tēnei mea te, te tū whakangahau, a uh, hoi anō, a uh, ko mātou e nei, e, e kī nei, e, e whakatau nei, um, he pānga hoki kei roto i te whakataetae, a uh, e kia i te te, e, e oke ai te tangata ki ngā taumata tiketike, ā, e wawatatia nuitia ana. Tēnā koe Greg, I, I absolutely agree with you that um, that is one aspect of whakataetae kapa haka in my experience, it does push you to your limits, um, so he tino hua ka, ka puta i tērā uh, momo wheako tika ana tae. Kati, I'll bring you in here Toti and I want to congratulate,

I think he wānanga, he wānanga anamō kei te haere e hoa mā, ā, hoi anō rā kua pau te wāhanga ki a tātou i tēnei pō e mihi kau ana kia kōrua i whai wāhi mai, ā, ki a au ka hā i tēnei wā and we'll see you back again soon. Tēnā kōrua.
Tēnā koe, tēnā kōrua. Tēnā tātou. Ā, kāti ake, kua timu te tae pūkōrero i tēnei pō e tae mā. Tēnā, toro atu ki ngā taupā ipurangi a Aukaha, kia mātaki ai koe i ngā pūrongo hei te roanga o tēnei wiki. Kāti ake, nei te tira o Aukaha e mihi atu ana ki a koutou katoa, Pōmārie.